واج وس بان۔ السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کریسو نیو ادر ویلاگ تو کو پسند آسی ساڈا یوٹیوب چینل سلیم کھوکھیالا تے ماشاءاللہ ویور ٹرین ویندی پئی ہے صبح صبح دا نظارہ تے میں دا گرمی زوراں تے ہے تے گرمی چس کر ویسی آئی وال تے ماشاءاللہ خوبصورت جے ویلاگ کریسو شروع پاک ویلیج لائف دا پیارے پیارے نظارے تے سریکی نظارے تے گرمی زوراں تے ہے پسینہ آیا ہے صبح صبح دا ٹائم ہے تے صبح صبح اتنا پسینہ آیا ہے سامنے ٹرین گاڑی بھی ماشاءاللہ رک گئی ہے پتہ نہیں کیا ایشو آ گیا ہے سامنے دے دے پہ نا ٹرین سٹاپ کر گئی ہے تے گرمی بھی بار زور دی ہے پھر ہاتھ والا کھوکھے دے آ گئے تے ماشاءاللہ کھوکھے دے بھی آ گئے تے اساں یوٹیوب چینل دا ولاگ بھی سٹارٹ کر گئے پیارا جا خوبصورت جا نظارے دار ولیج لائف دا ولاگ بلاگر سلیم کھوکھیا آلاں تے باقی نال رہسو محبتاں کریسو پیارے پیارے کمنٹ کر کے ڈسیسو ساڈی ویڈیو کتھاں کتھاں پہنچی ہے تے کتھاں کتھاں نہیں پہنچی تے لیول دار ولاگ تاکو دلچسپ کرویسو تے اج دی گڈ نیوز اے ہے کہ ولاگ ساڈا دلچسپ ہو سی جتنا ساڈے نال رہسو جتنا محبتاں کریسو اتنے تاکو اسا پیارے پیارے سرائیکی نظارے سرائیکی ولاگ دکھیسو راندے ایور ولاگ کہیں بئی جادو شروع کرو لیکن گرمی ڈھیر ہے ڈیدے پہ پسینہ بھی فل آیا ہے تے ولاگ ساکو مجبورن ساڈے کیبن دے وچوں ہی شروع کرنا پے ٹرین گاڑی بالکل سلو سلو تھی گئی اگاں کوئی اسٹیشن دے کوئی ایشو آ گیا اسی اس گلو سلو تھی گئی تے باقی ناراض ہو محبتاں کرے سو اساں وی آئی پی لش پش کر کے صفائی کر کے ریڈی تھی کے ملدے ہیں تاکو نیکسٹ پیج اچ تے باقی راو تو سن ساڑے نال خوبصورت جے ویلاگ تے خوبصورت جیاں وادیاں دے نال تے خوبصورت نظاریاں دے نال تے باقی راو محبتاں کرو ساڑے نال تے آؤ ملدے ہیں اگاں نیکسٹ ویلاگ اچ

گلیاں انہاں گلیاں تے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے چل بس تے ہن آگ ساڈے گل دا سونا ہن بریک لانا ہن تو آگ ساڈا یوٹیوب چینل سلیم کھوکے والا سبسکرائب کر چھوڑو جی ہمارا بھائی محمد سلیم کھوکے والا ہمارا چینل سبسکرائب کر دیو

تے ماشاء اللہ دنیا داری عروج تے ہے بادل وی تھوڑے تھوڑے ہن تھوڑے تھوڑے ٹکڑے لگدے پن بادل تے ایڈو سارا مجاہد صاحب بیٹھے ہیں مجاہد صاحب اوراں دا سلام لے لو بڑا پیارا جے تو کو سلام تھی گیا ماہ رمضان دا تے باقی دی سٹوری سنو مجاہد صاحب اوری کیا آتے ہیں کیا آتے ہیں لو سن ایک اوپر نارے دی لاوا کوئی کامی کیا نہیں ٹائم کیا تھی گیا ٹائم تے داس اے لو بھی برین دا ٹائم تھی گیا بے تے باقی ماشاء اللہ جوان مست ہے ملنگی اچ درویشی اچ عالم اچ فل ودے تھیا تے بیبرا کو کوئی سلام دعا
اے لو بیبرے تو کو سلام دعا تھی گیا ماشاء اللہ پیارا جیاں تے باقی ایویں ساڈے نال ماشاء اللہ تساں جڑے رہسو تے کو پیارے پیارے خوبصورت جے نظارے تے خوبصورت جے ولاگ ڈکھے سو راندے تے رمضان شریف ہی ماشاء اللہ نیڑے لگدا میں دے خیر کریت نال گرمی زوراں تے ہے تے مجاہد صاحب ہوری ولاگ اچ تاں ول حاضر کھڑن تھیں ساڈا چینل سبسکرائب کر چھوڑا کرو یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا آکھ چھوڑو ذرا ایڈے تک سبسکرائب کر چھوڑو ٹھیک ہو گیا ویور بھی ایڈو ہے سارا سجن رمضان شریف ویندا پہ پانی دیا کینا بھرن تے کوئی علم نہیں ویندا کڈے پہ کڈے ویندے پہ ویسے کتھو اللہ حسین یہ ویندے پین سے پانی بھرن پتہ نہیں کیتھوں کوئی علم کیا نہیں تے باقی نال جڑے رہو تے مجاہد ملنگ دا سارے نال ہین پہ ہے وے پہ نہ سائیں ہالا سارے چینل نال جڑے رہو تو اگے میں پیارے پیارے ویڈیو دکھے سوراں دے تک خوبصورت جیاں تے مزید مارو جلدی جلدی سبسکرائب تے محبتاں کیتی او تے تک دکھیں دیو پیارے پیارے سرکی نظارے ٹھیک ہے مجاہد ہاں تے کر چا ہاں۔ ٹھیک ہو گیا ویور ہاں ٹھیک ہے یہ چلو ماشاءاللہ ویور دکھیں نے نیکسٹ خوبصورت جیاں نظارہ تے خوبصورت جیاں ویدر گرمی وی ور زور تے ہے۔ گرمی زور تے باقی اللہ خیر کرے تے باقی ڈکھینے تساں نارا سو ساڈے خوبصورت جی ہاں سلیم کھوکھے آلا ویلیج لائف پیارے پیارے نظارے۔ لو ویور ماشاءاللہ بوتلاں آ گئین شہزاد بھائی بوتلاں لے آئے۔ تے فریجے لینے تے ماشاء اللہ ماحول بنینے کیونکہ گرمیاں دا سیزن اسٹارٹ ہے تے اساں پہلے تاں مال کہنا منگایا ہائی تے اللہ بارو خیر آج اساں افتتاح کر ڈیتی ہے پہلے ہائی بس تھوڑا بہت آئی لیکن ہن ماشاء اللہ مال اساں دا صحیح منگا گی تے اللہ بارو خیر تے باقی تساں میں مفتاں کرے سو سارے نال جڑے رہا سو پیارے پیارے کمنٹ کرے سو شہزاد بھائی رشکے تو مال لہندے کھڑن تے ولاگ بھی اساں بڑھیں دے بیٹھے سے گرمی زور دی ہے ہوا ہوا میں چلیاں کھڑیاں نا لیکن ول وی گرمی لگدی پئی ہے تے باقی دعا کرے انشاء اللہ تعالی ملسو نیکسٹ ولاگ خوبصورت پیارے جے ولاگ سرائیکی نظارے سرائیکی کلچر دے ماحول نال تے افطاری تو بعد جائیں بوتل پیونی ہوے تے اتھائی بوے تو اتھائی بوتل پی لیسو اللہ برو خیر تے باقی بوتلاں لہا کے مزید نیکسٹ ولاگ اچ اینڈ کرے سو اتھائی ولاگ دا خوبصورت جے ولاگ دا پاک ویلیج پاک نظارے خوبصورت جے ہیں تے کوئی غلطی کوتاہی دی معذرت تے سارا چینل سسکرائب مارنا بھولے نہ کرو۔ تے بھرا تہاڈا ویسے ہی سپیشل لسٹ ہے تے تہاکوں دعاواں دے وچ یاد رکھسی تے اور انشاءاللہ تعالی تساں ساڈے نال محبتاں کریسو جلدی جلدی مارو چینل سسکرائب ویڈیو سکپ نی کرنی ویڈیو واچ کرنی ہے یار دوست احباب بیلیاں کول وی شیئر کر چھوڑی کرو تے ماشاءاللہ ساڈا یوٹیوب